Эх, старике, апат шӑршула тухмастӑпӑр ӗнтӗ эпӗ. Паянхи кун та ӗҫӗм-тӗр тесе килтех каснӑ чӗлле те кӗсьене чикнӗччӗ-ха. Хырӑмӑл, ҫав хырӑх тӑрр енне хӑпарса кайрӑмӑр. Пит вырвӑҫлӑ мек, атя апатланар. Ӑшӑнмалла кӑвайт. Чӗртес-ха. Вӑрманта хӑвачӑкпе юрамас така эй юрӗ-ҫке. Ҫакӑнта хитре вырӑнта чӗртес те карчӑка ӑшӑтас. Ҫулӑмӑшши аван вӗт вӑл, хатӑр титарех ӑшӑтать. Эх, мӗн тери аван-ҫке вӑрманта, сывлӑш тепререх уҫӑ. Эс, карчӑк, ыйхӑнтӑр. Шунтӑм, терӗ Нарьярӑ. Юраманнине пӗлсех пулать, чӑртрӑм, сана ӑшӑтас тесе атьӑн унпа ҫунтарса тӑрар мар. Эпӗ ӑшӑниччен эсӗ апат хыпкала. Ӑшӑннӑ хыҫҫӑн майпен килелле ҫул тытӑпӑр. Эх, кӑрчал, ҫамрӑклӑх кунӗсем аса килсе кайрӗҫ-ха. Мӗнлерех кӑвайтурлӑ сикеттӗмӗре астӑватӑн-и? Хей, астумасӑр, астӑватӑп-паллах. Пӗрре ҫапла кӑвайтурлӑ сикнӗ чух манӑн кӗпене те ҫулӑм тивсе илнӗччӗ мар-и ара? Эй, тем те курӑннӑ ӗнтӗ ҫамрӑк чух. Ҫапла вӑл ҫулӑм. Унпа питӗ асӑрхануллӑ пулмалла. Ҫула ку хӑйпе вылянине юратмасть. Ӑшӑн тумӗпӗр, старик. Атя, ӗҫме тесе илнӗ шывпа сапса ҫӗнтерер кӑвайта. Вутта ӑна вӑйсӑр чух ҫӗнтерес пулать. Амаланса кайсан ҫӗнтерме йывӑртарах. Пулӑнчӗ, ҫӳренчӗ те атя карчӑк каяр хӗвеланиччен киле ҫитер. Пуҫтарнӑ ҫаппа яттарам ка сана. Хоп, пулчӗ, атя уттарар.

Манӑн та куҫа тӗтӗм кӗрсе тулчӗ, вӑрмана та пӗтӗм пӗхтӗм, шӑрши сарӑлнӑ. Мӗн пулнӑ кунта? Кунта курӑк ҫуннӑ вырӑн та пур. Пырӑма шӑрши сарӑлнӑ вӑрманта кам бывает чӑтнӑ? Ара, кунта йӑсӑрлансах выртать-ҫке. Эхей, вӑрманлисем, милтепӗр чӗтренсем! Часрах шӗветса чупа, ҫулӑма ҫул парар мар. Эпӗ чуптарам-ха, хӑвӑртрах чакака пӗтерес, вӑл вара ытти ҫынне те систертӗр. Кӑртрах часрах чупар, ҫулӑм ҫине шыв сапар, кӑртрах ӗҫе пуҫлар, инкеке ҫул парӑр мар. Пирӗн вӑрман питӗ пысӑк ҫав, манӑн вӑрман хуралҫин пур ҫӗрте те йӗрке тумалла. Пӗр пуҫӗнчен те кӑррӑн вӗҫне чупса ҫитме те аванах вӑй кирлӗ. Мӗн пулса иртет кунта? Кам йӗркене пӑсать? Мӗн шӑв-шавӗ кунта, кашкӑр кашамат. Мӗн сӑлтавпа пухӑннӑ эсир ҫак пуҫланкӑна? Чӗре тухса тарас пек манӑн. Тем пулчӗ, пӑтӑрман ҫурӑм вӗриленсе кайрӗ. Ҫак вырӑнта такам кӑвайт чӗртсе вырманти саккуна пӑснӑ. Кам тума пултартӑр ку эсӗр ӗҫе? Эпӗ ман хуралҫи пулнӑран паян ҫавӑнта ҫап упштаракан карчӑкпа старика асӑрхарӑм. Тен, ку вӗҫӗнешӗн? Мана чакак та кун пирки систерчӗ-ха. Халӗ хам куҫпа курнӑ хыҫҫӑн шантарсах калама пултаратӑп. Ку чӑнласах та вӗҫӗнешӗ. Эпӗ те сама килӗшетӗп кашкӑр. Хӑвата вӑйсемех тивӗтнӗ пуль. Ӑх, Тӗтӗм шӑршипе вӑйтан кайнӑ, вӑй пӗтет. Этӗмсене чучуна сӑрпӑкпала ҫук ӑна. Мӗнле апла, вӑрман пирӗн кил-ҫке. Эп чӗнсе ҫапла калам, вӑрман пирӗн аслӑ кил. Пирӗн туссем ҫумӑр. Шел, пушар пуласран ялан чӗрчунсен астумалла. Вӑрман вӑл пурне те тӑрантарать вӑй. Ӑшӑтать, сиплет, тумлантарать те тата. Ҫапла ҫак ӗҫсем килӗшет эпир сирӗнпе. Вут-кӑвартра хӑрушӑ нимӗн те ҫук. Ҫавӑнпа та унпа питӗ асӑрхануллӑ пулмалла. Эп мӗн пур вӑрманти чӗрчунсен ячӗпе ҫапла чӗнсех калать Йӑккат. Хисеплӗ ҫынсем, ҫут ҫанталӑк пурлӑхне вут-кӑвартан сыхлать. Вӑрмансенчен кӑва чӗкмет, типӑ курӑк ҫунтарма юрамасть. Типӑ курӑк чылай чухне пушар сӑлтавӗ пулса тӑрать. Вут-кӑвар никама та ним те хӗрсленмест, йӑлтах кӗле ҫавӑрать. Этем тени вӑрманта темле ялан пулмалла. Кӑвайт чӗртме эсӗ тӑхта, инкек пулӗ тӑватӑ. Инкек ан пултӑр тесе хӑрушсӑрлӑх правилисене пӑхӑнмалла. Хӑвӑр хыҫҫӑн хӗвелпе типсе ӳкме пултаракан Нимле ял ҫӳп-ҫап хӑвармалла мар. Чӗлӗм юлашкисене шурпукпа сӳнтермесӗр пӑрахнине те Илюк патне илсе тухма пултарать. Пӗлетӗр-и, туссем, эсир пӗтӗмлетнӗ тӑнӑ хушӑра Эвохорскӑна вырма ҫуртӗнчи сӗнӳсен пуххине тупса килтӗм. Айтӑрӑна вырман хӗррине пурне те курӑнмалла вырнаҫтарса хурар. Тӗрӗс шухӑш кусан, шӑтӑксене тетте мар, ҫакна ялан астӑвар. Вӑрман вӑл ман. Вӑрман вӑл сан. Апла пулсан вӑл тус-тӑван. Вӑрман вӑл мул, вӑрман тупра. Апла пулсан ӑна упра.

Карчӑк, Пучкова Анастасия. Кашкӑр, каччӑн Игнатий. Упа, Амасев Тимур, старик, Патшин Александр, Киля, Филимонова Валерия, Черов, Прокопьев Максим. Убрать вовремя Милану.